Менә безнең э, спектакльләр куелды әйме Дәрдмәнд белән бәйле. Э, аның кичәсен билгеләп үттеләр. Без бүгенге көндә Дәрдмәндне яңача итеп күзалларга тырышабыз. Бу да шулай ук бүгенге көндә э, безнең бүгенге ничек дип әйтим, Иҗади яктан да һәм менә эшмәкәрлекне күздә тотабыз бит инде, бүгенге татар яшьләренең һәм яңа мәдәният формалаштырып килүче яшьләрнең ул үзенә күрә зыялылыкны, шул югалган затлылы, югалтарак төшкән затлылыгыбызны эзләү юнәлешендәге бер курсы дип күзаллыйм мин. Бу факт барыбызга да билгеле. Ул 1859 елның 23 ноябрендә
Матур эффект булды хәзер шундый. Модул эффект. Дөньяга килә Оренбург губернасы Стәрлетамак өязендә Җиргән авылында һәм сәүдәгәр гаиләсендә. Алга таба безнең бу инде аның иң атаклы, иң билгеле фотографиясе. Моны без хәзер без мәктәп дәреслекләреннән беләбез. Һәм менә бу факттан башларгадыр. Гаяз Исхакый турында шундый менә миңа бик ошый торган бер фикер бар. Без университетта укый башлагачтан ук безгә беренче курста ук бәхетебезгә насыйп булды Резеда Кадыровна Ганиеваның Исхакый курсын укырга. Ул Исхакый турындагы бум шартлау барлыкка килгән вакыт, заманнар иде. Һәм шул вакытта безгә гел-гел кабатлап киләләр иде. Бу табигый талантны бик тә Уңдырышлы әти-әнисенең укымышлы, затлы кешеләр булуына басым ясап, бик тә уңдырышлы туфракка төшүе дия. Һәм менә бу дәрдмәнд очрагында да шулай дияр идем. Аның нәселендәге, аңа кадәрге булган шәхесләр һәм аның үзеннән соң калган варислар, аның нәсел дәвамчылары, аларда нәкъ менә шушы табигый затлылык, каннан килгән затлылык була. Әтисе мануфактура белән сәүдә итә торган була һәм Дәрдмәндкә өч яшь булган вакытта алар күченәләр Юлык авылына һәм бу Юлык авылында алтын приискасын ачып җибәрәләр. Һәм без инде кечкенәдән безнең барыбыз өчен дә билгеле булган фактор ул Дәрдмәндләр миллионерлар, алар алтын приискалары хуҗалары дигән. Нәкъ менә шушы Юлык авылыннан аларның, Рәмиевларның алтын чыгаручылар буларак тарихы башланып китә. Әнисе бу бер фактор булса, әтисе бер фактор булса, әнисе Хәнифә исемле була һәм ул Явыш авылыннан Алмакай Әлмөхәммәд Дашков кызы була. Дашковтар нәселе турында без яхшы беләбез. Ул безнең милли тамырларыбызга килеп тоташа торган шуны морзалар нәселе һәм алар билгеле булганча Россия тарихында үзләреннән зур өлеш керткән һәм яңгыраган шәхесләр. Һәм морзалар булгачтын, билгеле инде, алар зыялы, укымышлы шәхесләр булалар, араларында русча белем алган кешеләр күп була. Һәм әнисе Закирны кечкенәдән үк русча укырга өйрәтеп үстерә, ә алга таба инде ул үзе белем ала башлагачтын, укый белә башлагачтын, рус телен үзлегеннән дә үзләштерә һәм мәктәпләрдә аннан соң алга таба рус дәреслекләрен яздырып кайтарып, рус китапларын, авторларын яздырып кайтарып, шулай итеп үзлегеннән дә өйрәнә торган була. Саргылт чәчле, аксыл, затлы аксыл йөзле һәм күзләре, йөз кыяфәте белән Бөтен торышы, килбәте белән әнисенә ошаган, диеп, истәлекләрдә язып калдыралар Дәрдмәндне. Әле бу вакытта Дәрдмәнд түгел, Закирны. Укый. Башлангыч белемне Юлык авылында ала, аннары абыйсы Шакир белән, аларның яшь аралары, ялгышмасам, ике яшь, Орск өязенең Муллакай авылы мәдрәсәсендә укый башлыйлар, гарәп һәм фарсы телләрен өйрәнәләр. Һәм мөстәкыйль рәвештә кечкенәдән рус телен үзләштерүе турында инде әйтеп үттек. Айгөл, мөмкинме алга таба? Менә бу аның шәкерт вакытында, 1977 нче елда Орскта төшкән фотосурәте. Бу сурәтне шулай ук күргәнегез бардыр. Менә монда.

Тора-бара инде ул төрек телләре, Көнбатыш Европа әдәбияты һәм иҗтимагый-сәяси фәлсәфи фикере белән дә таныша. Менә Дәрдмәнднең тагын парадокслары дигәчтен инде тагын шуны да әйтергә кирәктер, ул һәм гареп, һәм шәрык юнәлешен, икесен дә бер дәрәҗәдә үзләштереп, үзенә сеңдергән шәкерт була әле яшьлегеннән үк. Айгөл? Һәм инде укуын дәвам итәр өчен ул 1880 нче елда Төркиягә китә һәм анда төрек теле белән әдәбиятын өйрәнә. Алай гына да түгел, ул андагы фәлсәфи агымнар белән таныша һәм аннары киләчәктә инде яза башлагачтын без фаразлыйбыз гына түгел, ә шулай дип иҗаты буенча да әйтә алабыз, ул, әлбәттә, көнчыгыш юнәлешләреннән Әдәби юнәлешләрне генә түгел, ә суфичылыкны да һәм Көнчыгыш фәлсәфәсен дә үзенә сеңдерә. Һәм ул чорда менә Дәрдмәндне бит инде пессимизм, экзистенциаль юнәлеш шагыйре диеп, язучысы диеп без кабул итәргә күнеккәнбез. Беренче чор иҗатында бигрәк тә теге пессимистик, Корабта да шулай, пессимистик ноталарны табарга тырышалар. Ләкин. Ә моның тамырларын кайда икәнлеген билгеләгән вакытта, төрек әдәбиятында Дәрдмәнд Төркиядә булган вакытта пессимистик ноталар, менә шул экзистенциаль ноталар бик өстенлек итә торган була. Шуңа күрә аны Төркиядән ияртеп кайткан дигән фараз бар. Алга таба мөмкин булса, әлбәт. Ләкин Дәрдмәнд, Дәрдмәнд булып танылганчы Закир Рәмиев диик әле бу чорда. Ләкин Закир Рәмиев пессимизмы турында без әле алга таба тукталып үтәрбез. Шулай ук бик кызык каршылыклы карашта торучы галимнәр бар. Россиягә әйләнеп кайткачтын ул яза башлый һәм аның беренче әсәрләре, алар шигърият булмый, ә ул төрек теленнән кыска хикәяләрне тәрҗемә итә торган була һәм әйтергә кирәк шактый э, җиңел менә без бүгенге көндә массачыл әдәбият э, үрнәге дигән шундыйрак характердагы хикәяләрне тәрҗемә итә 1902-3 елларда берничә кыска шигыре тәрҗеман газетасында э, басылып чыга һәм бу аның беренче өйрәнчек тәҗрибәләре була Ул тәҗрибәләргә хәзерге караштан караган вакытта алар әле аның Дәрдмәнд иҗатын киләчәктә билгели торган факторларны билгеләмиләр. Айгөл, мин сине тарткалыйм, югалткалыйм инде. Һәм. Менә шигырьләре тәрҗеманда басылганнан соң алга таба аның актив басыла торган басыла башлый иҗаты һәм Дәрдмәнд дигән тәхәллүс белән без беләбез бит инде аны әдәбиятка килеп керү. Дәрдмәнд тәхәллүсенең кемнеке икәнлеген баштарак чорда яхшы белмиләр, аның якын кешеләре генә белә кемнең шигырьләре икәнлекне. Һәм, әйтергә кирәк, менә бу тәхәллүс артында шундый мәртәбәле кеше, җитди кешенең торуын белгәчтен, ул шулай ук шактый зур ажиотаж дип әйтик инде бүгенге тел белән әйткәндә, ул шактый зур кызыксыну уята. Сагышлы, моңсу, зарлы дип без моны шәрехләргә күнеккәнбез инде Дәрдмәнднең тәхәллүсен ләкин мин әйтер идем менә минем үзем үзем өчен бик якын минем күз аллавыма Илшат Вәлиулла дигән безнең тәнкыйтьчебез бар хәзерге заман тәнкыйтьчесе ул һәм менә Илшат Вәлиулланың менә шушы фикерен мин монда китердем Дәрдмәндне 20 нче гасыр башының Пессимист шагыйре диеп атарга күнеккәннәр, ләкин мин нәкъ менә Дәрдмәндне егерменче йөз башының иң иң оптимист шагыйрьләренең берсе дияр идем, ди Илшат Вәлиуллин. Һәм ул моны аңлата, чор белән бәйләп, Менә әдәбият белгечләре өчен оптимизм социализм чорында асылда социаль-революцион оптимизмны аңлатты, Дәрдмәнд иҗатында мондый оптимизм табылмый. Бай миллионер булганга аны, бәлки, социаль революцион үзгәрешләр бик үк кызыксындырмагандыр да. Дәрдмәнд оптимизмы бөтенләй башка төрле, ул дөньяның чиксез гәүдәләнешләре белән, аның артындагы мәңгелек көчнең изгелегенә ышану белән бәйле, ди. Һәм, ахыр чиктә, барысы да яхшы тәмамланыр дигән фәлсәфә белән дә бәйләп аңлата. Һәм без бу фәлсәфәне аның киләчәктә революцияне ничек кабул итүендә, яңа хакимлек килгәчтен ни рәвешле менә шул хакимлекнең көч кулланып һәм шактый җимергеч көч кулланып яңача формат урнаштыруына да мөнәсәбәтен белдерүдә боларның бөтенесе дә менә шушы Илшат Вәлиулла әйткән фикер тыгызлыгына сыеп бетә диеп әйтер идем. Һәм, әйтергә кирәк, менә тәхәллүс сайлауда Дәрдмәндкә ике, монда ялгышлык киткән, ике моментның зур роле булган булырга тиеш. Монысы, беренчесе, Көнчыгыш поэзиясенең традициясе, һәм без моны аңлата алабыз Көнчыгыш поэзиясеннән гасырлар дәвамында шагыйрьнең үзен иңдерелгән сүзне кешеләргә җиткерүче буларак кабул итүеннән, диеп. Без бик яхшы беләбез, мәсәлән, шул ук Кол Галиләр чорыннан ук Кол диеп атауларын үзләрен, әйме? Гариб диеп, Мин фәкыйрегез, Мин мискин диеп. Ягъни һәрвакыт шагыйрь, әсәрне тудыручы үзен икенче планда калдырып, үзенең хәтта барлыгын да күрсәтмичә, ул бары тик Арадашчы, ул бары тик шул мәгълүматны тапшыручы буларак. Икенчесен инде ул баштан ук үзенең иҗади кыйбласын, нинди юнәлештә баруын билгеләп кую һәм бу билгеләп куюда аның нәкъ менә көнчыгыш, Көнчыгыш әдәбиятында һәм төрки әдәбиятта кулланылышта булган тәхәллүсне сайлавы, шулай ук бик зур күрсәткеч. Дәрдмәнд гомер буена иҗатының башлангыч чорыннан алып, менә без хәзер гөнаһ, гөнаһланып утырабыз, чит ил сүзләрен мин шәхсән гөнаһланып утырам, чит ил сүзләрен, русча сүзләрне кыстырып. Ул тел чисталыгы өчен бик Керәшүче һәм аны тел, үзебезнең телдәге төрки, татарча сүзләр белән генә сөйләшергә кирәклеген зарур дип санаучы шәхесләрнең берсе була. Һәм менә монда Дәрдмәнд тәхәллүсен сайлаган вакытта да ул нәкъ менә шул төрки, көнчыгыш яңгырашны күздә тоткан булса кирәк. Һәм менә әйтергә кирәк, Дәрдмәнднең тәхәллүс итеп алган ул Сүзне ул заманда кулланганнар, ул кулланылышта булган, хәтта менә мин монда китердем, Тукай да үзенең бер шигырендә үзен Дәрдемәнд дип атый. Ягъни ул моңлы, зарлы дигән төшенчә ул чорда кулланылышта булган. Аннан соң инде ул менә Дәрдмәнднең исеменә, шагыйрьнең исеменә әверелгәчтен, әлбәттә, безнең өчен исем, атама рәвешендә дәвам иткән. Айгөл. Минем өчен менә беренче парадокс аның, шәрекныкымы, гарепнекеме, бәлки, икесен бербөтенгә берләштерүчедер. Һәм, ничек кенә гаҗәп булмасын, менә сез ничек исәплисездер, без бүгенге көндә дә менә инде бер гасыр чиге, бер гасыр кичтек, һәм бүгенге көндә дә без менә шушы шәрекныкеме без, гарепнекеме без, шәрек мәдәниятенә йөз тотаргамы, гарепнекенәме, дигән сорау безнең өчен ачык булып кала, һәм без, Һаман да шушы ике мәдәниятне үзебездә берләштереп, үзебезнең синтезны тудыручылар булып калабыз дигән фикердә торам мин. Сез ничектер? Без европача да булырга телибез, без көнчыгышча да булырга телибез, ләкин без миңа калса, һәр бөтенесен дә кушып, бер үзебезнең синтезны тудыручылар. Айгөл? Һәм менә инде аларның эшчәнлегенә килгән вакытта, менә бу фондларда саклана торган безнең фотография, бу Оренбургта шундый атаклы фотография, фотосалон булганнар юлы. Шунда төшкән фотографиясе аның туганы Шакир Рәмиевның. Билгеле булганча, Закир һәм Шакир Рәмиевларының бик күп хатлары, үзара алар хат алышып торганнар. Һәм Закир Рәмиев Төркиядә укыган вакытта абыйсы белән алышкан хатларында алар үзара сөйләшәләр һәрвакыт. матбага булдыру турында, типография булдыру турында, татарча газета-журналлар нәшер итү турында. Һәм миңа менә бу формалаштыру, бу Нурмөхәммәт Хисамовның формулировкасы бик ошый. Ничек яңгырый әле ул анда? Әгәр дә монда сакланган булса, мин шундый эш Ә, менә. Агалы-энеле бу энтузиастларның төп кайгысы газета һәм журнал чыгаруга ирешү булган, дип, төп кайгысы. Ягъни, Әлбәттә, алар җитеш гаиләдә яшәүче кешеләр. Әлбәттә, алар, ничек дип әйтим инде, нәрсәгәдер мохтаҗлык кичермиләр, әйме? Тели икән ул Төркиягә барып, университетларда ирекле белем алырга мөмкин булган, әйме? Тели икән ул дөньяны гизәргә мөмкин булган. Ләкин менә бу җөмләдә бик мөхим аларның затлы, зыялы һәм милли кыйбласын билгеләгән Кызыл җеп булып барган бер фикер бар, аларның төп кайгысы, милли матбага ачу, төп кайгысы, үзебезнең газета-журналларны булдыру. Һәм менә бу хат алышу вакытында алар татар шрифтлары турында сөйләшәләр. Ничек иттереп кайтарган техник җайланмалар белән безнең татарча газета-журналларны затлы, эстетик яктан зәвыклы, матур иттереп чыгару мөмкинлеге турында. Әлбәттә, бу эшне башлап җибәрү җиңелләрдән булмый, аларга шактый гына таптарга кирәк була. Ничек дип әйтим инде, төрле кабинетларга, төрле келәмнәргә кереп басып, сөйләшүләр алып барырга кирәк була. Һәм менә 1905 нче ел революциясенә алар зур өмет, аларның зур өмет баглаулары да шушы яңа үзгәреш җилләре, яңа ирек җилләре, Айгөл, килүе, килүенә ышану белән бәйле булгандыр. Вакыт газетасы Оренбургтан үтү 106 нчы елның 21 февральне, Шура, киңәш журналының тулы 8 нче елның 10 нчы гыйнварыннан чыга башлый. Һәм менә монда мөһимдер инде либераль юнәлештәге басмалар булуын әйтеп үтер, үтәргә. Чөнки бу алдынгы карашлы шәхесләр, алар әйтүемчә, Көнчыгыш илләренә дә йөриләр, менә Төркия белән бәйләнешләре дә нык була, Европага да барып йөри торган булалар. Һәм алар газета-журналларны чыгарган вакытта, әлбәттә инде, демократик фикер алып баручы, демократик фикер сөрешле шәхесләрне җәлеп итәргә тырышалар. Менә бу басмаларда, белүебезчә, Ике басманы да ул үз чорының алдынгы шәхесләре Фатыйх Кәрими һәм энциклопедист Галим Риза Фәхретдин мөхәррирлек итәләр, җитәклиләр. Әлбәттә, аларның чыгаручылары һәм төп хуҗалары Закир һәм Шакир Рәмиевлар була, ләкин Фатыйх Кәрими белән Риза Фәхретдин шушы басмаларның юнәлешен, кыйбласын билгеләүче шәхесләрдән булалар. Һәм үзләренә җәлеп иткән һәм бастыра торган, кемнәрнең әсәрләрен бастырырга икәнлекне сайлаган вакытта да Закир Рәмиев белән Шакир Рәмиев бик җентекләп якын киләләр, нинди шәхесләрне җәлеп итәргә һәм кемнәрне бастырырга диеп, һәм үз чорының шулай иттереп әдәби юнәлешен, кыйбласын билгеләргә дә омтылалар. Менә бу әдәби салон диеп мин аны аерып ассызыклыйсым килә. Закир Рәмиев белән Шакир Рәмиев үз чорын, үз чорындагы шәхесләрне, аларның әсәрләрен бастыруга, басмага җыеп туплап алу белән генә шөгыльләнмиләр, ә ул шәхесләрнең үзләре белән бик тигез, матур, җылы, дустанә мөнәсәбәттә урнаштыралар. Менә шунысы белән ул бик мөһим дип уйлыйм. Әкренләп аларның тирәсенә үз чорының бик затлы шәхесләре туплана һәм алар Көчле әдәби мохит барлыкка китерәләр. Менә Дәрдмәнднең әдәби салонында үз чорындагы әдипләр күрешеп, менә без бүген ничек фикер алышып утырабыз, сөйләшеп утырабыз, шулай сез менә монда ничек күрешәсез, фикер алышасыз үзара. Менә шушы иҗади, ирекле, демократик һәм шул ук вакытта бик фикер сөреше ягыннан алдынгы һәм кайбер кайбер яклары белән хакимияткә һәм хәтта үз үз чорының башка агымнарына каршылыклы булган фикерләрне алар үзләренең әдәби салонында сөйләшергә һәм инде үзара дөньяга әйтергә курыкмаган. Менә шундый бер кызыклы гыйбарә бар. Фатих Кәримин Дәрдмәнднең байлык тупларга тырышу максатын ачкан сүзләрен китерәм. Шагыйрь әйтеп калдырган, шагыйрьнең кат-кат әйткәне бар, ди ул, Иҗатта матди исәпләргә бәйсез булу, күңелеңдә булганны ирекле итеп әйтә алу өчен зарур миңа байлык, дип санаган. Ягъни, Шул ук вакытта менә бу Дәрдмәнднең башкаларга, үзенең иҗатташ дусларына, тирәлегендә булган шәхесләргә карата мөнәсәбәтен дә билгели. Ул үзенә мохтаҗлык кичермәгән кеше буларак, ягъни аның мөмкинлекләре бар икән, ул, Ирекле рәвештә иҗат итә алган, ягъни ул кем янынадыр конторага барып эшләмәгән, кемгәдер буйсынмаган, кемгәдер иртәнге тугыздан алып кичке алтыга-җидегә кадәр бил бөгеп эшләргә йөрмәгән дип әйтик, әйме? Ләкин шуның белән беррәттән, ул бик яхшы аңлаган, менә шушылай иттереп, Барып бил бөгәргә, эшләргә, кемгәдер буйсынырга һәм кемнең, кемгәдер наемный дип әйтик инде, әйме, кем, кемдер, кемгәдер ялланып эшләгән кешеләргә никадәр дәрәҗәдә, га, ничек дип әйтим микән, никадәр дәрәҗәдә үзләренең вакытларын сарыф итәргә кирәк булганлыгын. Шуңа күрә, мәсәлән, ул үзенең чорындагы, үз, үз чорындагы башка әдипләрнең әсәрләрен бастырган вакытта, Ул гонорарларны, әлбәт, түли торган була. Аның без бик яхшы беләбез, мәсәлән, шул ук Тукайга түләгән гонорарларын, әйме? Ул иганәчелек иткән вакытта да бик яхшы белә студентларны ул үз акчасына чит илләрдә укыта. Һәм менә шушы Дәрдмәнднең әйткән сүзләрендә матди исәпләргә бәйле булмау һәм ирекле булу турындагы сүзләр артында Аның гамәлләре дә ятуы, ул менә шәхсән миндә бик зур ихтирам тудыра бу шәхеснең башкаларны аңлавында. Айгөл. Һәм инде без монда килеп чыгабыз аның менә шушы депутатлыгына, меценатлыгына. Ул бик үзенең аны искә алалар шактый теге шапырынып бик ничек дип әйтим инде ачыктан ачык менә бу аралашулар вакытында бик үзен күрсәтеп шапырынып сөйләшә торган кеше түгел ә тыйнак бик җитди һәм шактый гына йомылыбрак үз эчендәрәк булган шәхес диеп ләкин шуңа карамастан ул бик иҗтимагый актив кеше була Менә Беренче Дәүләт Думасында Оренбург губернасыннан депутат итеп сайлануы, Икенче һәм Өченче Дәүләт Думасына сайлау вакытында сайлашучы вазыйфасын үтәве һәм шәһәр идарәсе әгъзасы булуы аның сәяси һәм үз чорының үзе яшәгән Оренбург шәһәренең иҗтимагый тормышында беренче ләрдән булып катнашуы турында әйтә. Һәм, әйтергә кирәк, Алтын приискалар хуҗасы буларак, алар үзләренең приискаларындагы эшләрен дә бик яхшы җайга салган булалар. Менә хәтерем ялгышмаса, аларның приискаларында ул чәчәк аткан чорда 850 дән артык кеше эшли һәм аларга аларның эшен җиңеләйтү өчен Рәмиевлар Һәр һәрдаим кайгыртып торалар җиһазлауны, ягъни алар ниндидер техник җайланмалар кайтартып, кешенең кул хезмәтеннән техник яктан техник җайланмаларны кулланып, кешенең кул хезмәтеннән мөмкин кадәр эшләрен җиңеләйтүне күздә тоталар. Һәм инде әлбәттә зур Ихтирам уята торган тагын бер юнәлеше аның депутатлыктан тыш ул меценатлыгы, иганәчелеге. Ул ярлыларга ярдәм итә, ятимнәрне тәрбияләү комитетларында рәис-әгъза булып тора. Һәм минем өчен бик зур ихтирам уята торган аның эшчәнлегенең юнәлеше, Ул чит илләргә, Европага студентларны укытырга җибәреп һәм мәктәп-мәдрәсәләрне дәреслекләр белән тәэмин итүе. Һәм без бик яхшы беләбез, инде революциядән соң, Октябрь революциясеннән соң аның бик бай китапханәсе була һәм ул китапханәне, кызганычка каршы, талап яндыралар. Нигездә, ул китапханәнең калдыклары әле бүгенге көндә дә аның Сакла, са, аның сакланган бер өлешлә, күпмедер өлеше бар. Айгөл. Һәм менә мин инде монда әйтер идем, бу алдан ук әйтеп киттем монысын, ул җәмәгать эшләре үзенең поэзиясе белән нечкә менә шушы иҗаты белән бәйләп алып бара белүе, менә безнең шагыйрьләр турында мин үзем дә яза торган кеше буларак, Гадәти катламда, киң катламда ишетәбез еш кына, ну, шагыйрьләр күктә очып йөриләр, алар шундый хыялый, алар бик җир тормышын һәм тормыш алып баруны ничек икәнлеген бик белеп бетермиләр, диеп, миңа калса, Дәрдмәнд безнең өчен гасыр башында ук бөтенләй яңа тип шундый шәхеснең үрнәге, ул бер үк вакытта бик нечкә, тоемлы һәм бик Кешеләрнең кешеләргә ярдәмчеллек белән рухы өретелгән шәхес тә һәм шул ук вакытта бик эшлекле рәвештә үзенең кыйбласы дип санаган юнәлешләрне алып баруы белән дә ике башлангычны бербөтенгә куша алучы шәхес. Әйдик. Миңа калса, Дәрдмәнд тормышындагы миңа калса дип инде бу аның иҗатын тикшеренүчеләр, шәхесен өйрәнүчеләрнең дә еш ассызыклаган факты. 1912 елда аның агасы, менә шушы Шакир Рәмиев, фаҗигале рәвештә үлеп китә. Һәм мин, мин уйлыйм, Дәрдмәнднең иҗатына да һәм шәхесенә дә бу бик нык тәэсир иткән фактор була. Бу вакыйга аның шәхесенә генә тәэсир итеп калмый, ә киң җәмәгатьчелектә дә бик зур резонанс уята һәм бик күп телеграммалар, хатлар килә аның һәлак булуыннан соң. Һәм менә шундыйларның берсе Чанышевтан килгән телеграммаларның берсендә Әйтергә була, аның мохтаҗларга никадәр дәрәҗәдә ярдәм итүе саннар, исәпләр белән күрсәтелгән була, аларның иганәчелек эшләре һәм Оренбургтагы һәм шушы Оренбург тирәсендә булган балалар йортларына аларның күпме ярдәмнәре тиюе. Газета-журнал бастыру мәшәгатьләрен Закир Рәмиев әкренләп юридик яктан шартларын туры китереп, берәр рәсми оешма карамагына тапшыру эше белән шөгыльләнә башлый, ягъни аның беренче адымнары була матбу үзләренең нәшер нәшер иткән органнарын әкренләп кемнәргәдер җаваплы һәм аларны затлы итеп дәвам итә ала торган кешеләргә тапшыру. Һәм менә монда тагын тукталып үтәсе килә аның карашларына. Минем үземә менә бу истәлекләрдән берсе бик ошый. Дәрдмәнд приискаларында әйткәнемчә, аның меңгә якын, менә шул 850 дип хәтерлим, 850 ләп кеше эшләгән һәм Дәрдмәнд приискаларында билгеле була эшчеләрнең яшерен оешмасы барлыгы. Һәм менә бу яшерен, яшерен оешмада катнашучы бер эшче белән аның сөйләшүе булганлыгы турында да истәлек бар. Бу урында Дәрдмәнднең сәяси эштә катнашуын хуплавы, әмма гомуми эшкә, үзләренең приискаларында барган эшкә аның бу сәяси эшчәнлегенең зыян китермәвен шарт итеп куюы. Бу урында инде без Дәрдмәнднең кешеләргә шулай ук, Бәлки мин күпмедер дәрәҗәдә идеаллаштырамдыр бу факторны, ләкин нәрсә генә булмасын, ул бик яхшы аңлаган бу очракта кешенең җан иреге, рух иреге һәм фикер иреге булырга тиешлекне. Менә без бүгенге көндә һәрберебез ниндидер сәяси оешмаларда, ниндидер Сәяси дип, нинди рәсми, эр сәяси дип омтык ин, нинди рәсми оешмаларда эшлибез, әйеме? Мәсәлән, сайлаулар җитүгә, безгә барыбызга да 100 процент сайлауга барырга кирәк. Безгә барыбызга да 100 процент сайлаганлыгыбыз турында отчет, отчетлар бирергә кирәк, әйеме? Әл, мин моны үзенә күрә бер шаяру рәвешендә генә әйтәм. Һәм Бу очракта нәрсәгә игътибарымны юнәлтәсем килә, ягъни кешенең ул социаль-иҗтимагый тормышта тоткан урыны белән аның әле рухи яктан кол булмавы һәм ниндидер куелган, мәсәлән, син шулай булырга тиеш диеп кенә куелган шартларга буйсынып яшәмәве, ә үзенең эчке иреге булуы турында сүз алып барырга буладыр дип уйлыйм монда. Мәсәлән, Әгәр дә менә бу эшче аныңча уйламый икән, әгәр дә аның карашлары, фикерләре аныкы белән туры килми икән, әле ул аның фикере үзенеке булырга тиеш түгел, дигән сүз түгел. Һәм менә Октябрь революциясе чорында без инде аның кыен хәлдә калуы турында беләбез. Ул кем яклы булырга дигән сорауны шундый кискенлеге белән куйган менә шушы сәяси, иҗтимагый вакыйгалар куемтысы эчендә калганда, калган хәлдә, мөмкинлеге була, әлбәттә, аның илне калдырып китергә мөмкинлеге була, әлбәттә, аның Европага китергәме, Төркиягә китергәме. Ә алай эшләүче безнең олы-олы шәхесләребезнең бар икәнлеген беләбез һәм һәрберсенең, әлбәттә, үзенең аргументлары була һәм үзенең моңа этәрүче сәбәпләр була. Мин каһарманлык дип исәпләмим һәм Ничек дип әйтәм, сатлыклык дип исәпләмим. Һәм теге ягында, һәм бу ягында, мәсәлән, Исхакыйга монда калу мөмкин булмаган, һәм, әлбәттә, Исхакыйның китүе безгә аңлашыла. Дәрдмәнд монда калган икән, ул икеләтә, өчләтә каһарманлык эшләгән, дигән сүзләр белән шул ук вакытта килешәбез дә, шул ук вакытта аңлыйбыз Алай эшләмәүче кешеләрдән дә өстенрәк куеп карарга яки башкаларын төшереп карарга кирәк түгел, әйеме? Ләкин, минемчә, аның Дәрдмәндне тагын менә калуын аның бераз гына самимиерәк, беркатлырак булуы белән бәйләп аңлатырга тырышучылар бар. Мин үзем шигъриятенә, иҗатына бәйле рәвештә әйтер идем, бу һич кенә дә беркатлылык булмый, ә гомере буена Экзистенциаль фәлсәфә дип әйттек бит менә башында тәкъдир, ягъни кешенең үзенең язмышын кабул итәргә, шул язмышны ахыргача узарга тиешлеге турында язган шагыйрь. Бу очракта бу факторларны, миңа калса, үзенең ватанында сөт, үз,

укып үтә. Шагыйрьдә элек гувернантка булган, соңрак Такташның әбисе, хатынының әнисе Мөгесем Мансурова сүзләреннән күренгәнчә, Дәрдмәнд революциядән соң байлар белән аралашырга яратмаган. Алар янына барсаң, һаман шул югалган байлыклары турында зарлану гына иртәсен дия торган була. Күп вакытын ул гаилә эчендә һәм зыялылар белән аралашып уздыра иде. Ягъни, менә монда да күренә дип әйтергә буладыр инде аның. позициясе югалган байлыклар турында зарланып утыру һәм югалган дөнья турында зарланып утырудан бигрәк ул менә шушы чорда да үзенең шушы ярдәм итүен гадиерәк кешеләргә якынрак булуын дәвам итә айгөл Һәм менә минем өчен аның менә бу сүзләре бик кадерле, Айгөл алга таба үтсәк, мөгаен, менә шушы хәтирәгә тукталып үтәргә дә. Шушы микән бу безнең? Ә, әйе. Бу Әсма Шәрәф истәлеге, бу Риза Фәхретдинның кызы. Шура журналы ябылгач, Вакыт басмаханәсе яңа хакимият вәкилләренә тапшырылгач, Эшсез калган Риза хәзрәт Ләмәсәдә Уфага казыйлык эшенә китәргә җыена башлады, дип яза. Оренбургта торган вакытта бит инде алар, әлбәттә, араларында бик җылы дуслык урнашкан була. Һәм менә ул китәр алдыннан Дәрдмәнд янына килеп, аралашып утыра торган була. Һәм менә шул соңгы очрашуларының берсендә Закир әфәнде әткәйдән сораган, Хәзрәт, әгәр дә дөньялар тынычланып, заманчарак итеп Шура журналын чыгару ихтималы булса, кире кайтыр идегенезме? Әткәй озак та уйлап тормастан, Һичшиксез кире кайтыр идем, дигән. Бу аларның акып күрешүләре булган. Һәм алдагы слайдка күчсәк, мин менә бу турыда инде сүз булды, хыялыймы, күрәзәчеме һәм аның Немец корабтан корабны искә алган иде. Анда әйтелгән төп төп фикере, төп шигаре Ярдмәнднең менә шушы вакыйгалар куемтысы эчендә үзен ничек тотуына билгеле тәэсир, билгеле күрсәткеч булгандыр. Ләкин миңа калса, өметсез шайтан гына диләр бит. Менә бу хыял дип мин аны шуңа күрә атадым. Нәрсә генә булмасын, ул әле Киләчәктә дә менә шушы затлы зәвыклы юнәлешне, үзләренең эшләренең юнәлешен дәвам итү турындагы өметен ахыргача җуймагандыр дип уйлыйм. Әгел күчәбезме? Алга таба анда безнең бер слайд булырга тиеш һәм Менә монда инде 21 елның 9 октябрендә вафат була Закир Рәмиев Дәрдмәнд һәм Дәрдмәнд турында төрле фаразлар яш төрле фаразлар, төрле фикерләр ишетеп беләбез бит инде һәм аларның иң үзәк өзгечләрен әлбәттә ачлыктан үлгән, факирлектән үлгән, үзе шундый алтын приискалар тоткан миллионнар белән эш иткән шәхес ахыр чиктә шундый бик аяныч язмышка дучар булганлыгы икәнен дә менә монда искә алып үтәсе килә. Ул олы кызының җеназасын чыгарырга булышкан вакытта үзе дә инде ул психологик яктан да дөресен генә әйткән вакытта һәм 62 яшендә әйме авырулар да һәм менә үз Тормышында барган вакыйгалар да аны шактый сындырган булгандыр дип исәпләргә мөмкин, исәпли һәм фаразлый алабыз. Һәм менә шунда Орскидан кайтышлый, авырый башлый. Менә монда факт китерелә, Актүбә белән Орск арасындагы 150 чакрымны ат юлында өшегән булса кирәк, диик инде. Һәм чынлап та бу аның сәламәтлегенә зур зыян китерә. Һәм Менә мондагы фактка тукталсак, ул үз гаиләсендә, үз өендә Мусин Нар дигән сәүдәгәрләрдән арендага алып торган йорт була ул аларның революциядән соң. Ягъни ул каядыр бөтенләй катып, өшеп урамда түгел, ә үзенең йорт, үзенең арендага алынган менә шушы йортында түшәктә һәм караучылар янәшәсендә бөтенләй булмый түгел Караучылар янәшәсендә, караучылар арасында вафат була һәм менә илленче, алтмышынчы елларда әле Орск шәһәрендә шагыйрьне соңгы юлга озатучылар да була, аларның Дәрдмәндне ничек озатулары турындагы истәлекләре бар. Дәрдмәнднең бездә, мин менә монда әйтергә кирәк дип таптым, киләсе очрашуда без аның шәхесенә, иҗатына кагылышлы менә шушы озатучылар, аны истә тотучыларның хатирәләре, истәлекләре белән танышырга мөмкинлек булачак һәм без моны эшләячәкбез инде безгә килгән экспонатлар ярдәмендә дә. Мин, әгәр дә киңрәк катлам безне тыңларга, күрергә килүчеләр булса, бик шат булыр идем. Безнең Милли музей фондында, Татарстан Милли музее фондында Дәрдмәндкә бәйләнешле, Дәрдмәндкә кагылышлы аңа бәйле фото, язма истәлекләр саклана һәм шулай ук предметлар саклана. Безгә Милли музей хезмәткәрләре инде нәкъ менә экспонатларның ничек килеп эләгү тарихларын, ничек иттереп аларны өйрәнү тарихларын да сөйләп, аның иҗатына, биографиясенә тулырак шундый Иҗади яктан һәм кабул ителеш ягыннан гына түгел, ә нәкъ менә предметларга, экспонатларга орынып, шундый экскурсия ясый алырлар иде. Бүген мин менә шушы урында төгәлләп торам һәм без киләчәк, киләсе очрашуда күбрәк фикер алышуга, диалогка, дискуссиягә корып, сөйләшү алып барсак, кызыклырак булыр иде. Рәхмәт.